Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле жюри әгъзалары, безнең өр яңа шоу, өр яңа телевизион шоу Медиум Мари. Рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, бездә инде шушы яңа шоуда катнашучылар бик күп Булды, алар бик күп э, күпләр теләкләр белдерде һәм инде бары тик берничәсе генә шушы сәхнәгә менәргә лаеклы булды. Аларны инде көчле алкышлар белән каршы алырбыз без әйдә куша алыйк әле. Алар әзер барсы да сәхнә артында. Хөрмәтле кунаклар, э, рөхсәт итегезче, безнең иң мөхтәрәм Хөрмәтле жюри әгъзалары белән таныштырып китергә кул чабып алыйк әле сезнең алкышлар астында. Популяр алып баручы Татар радиосы диджее, шоумен Булат Байрамов. Бик рәхмәт Булат. Һәм дә инде шулай Галиәскәр Камал театр артисты Фәнис Зиханша. Һәм э, жюрида утырган егетләрне

Җитәкчесе Амиль Асхадулла. Шулай ук зур рәхмәтебезне белдерәбез э, менә шушы күркәм ресторанга Казанский ипподром ресторанына кул чабып бик зур рәхмәт. Шулай ук Мунча ташы эстрада театрына бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Генераль спонсоры Стомус тыш хастаханәләре шелтәре. Көчле алкышлар.

Ул бездә. Бик зур рәхмәт генераль спонсорларыбызга, жюри әгъзаларына һәм инде башлап җибәрергә рөхсәт итегез. Мин юморист өр яңа шоу. Киттек. Һәм инде беренче чыгыш ясаучы егетебез, Теләче егете Фидарис Тимербаев каршы алыгыз. Исәнмесез, сәлам, сәлам. Теләчләр бармы залда? Сез мине күрмәдегез. Мин чынлап та теләч егете, миңа 23 яшь. Күп кеше миңа карый да, әлбәттә, 23 яшь бирми. Миңа күп карагач 43, 33 яшь биргән кебек була. Әйе, моның сәбәбе бик тә гади, мин әйтерсең лә ипи ипи пешергә куйган камыр кебек бүртенгән. Мин 19 яшькә хәлек авылда яшәдем. Һәм минем башка шундый уй килде. Ә нишләп Казанга күченеп карамаска? Мин җәй буе эшләгән акчаларымны җыйдым, җыйдым, җыйдым да, көзнең беренче айларында киттем Казанга. Бер-ике көн йөрдем мин, әлбәттә, кесәдә булган акча белән теге Берлинны алган кеше кебек. Ну, озакка бармады, өченче көнгә акча бетте, әлбәттә. Мин уңга барып карадым, сулга барып карадым. И, ахырдан турга барып, заводка эшкә кердем. Ну, заводның, әлбәттә, плюслары бар аның, бар, бар. Ну, беренче саның аванс, зарплата и премия. Ә болай караганда заводта бер нәрсә дә калмаган җәмәгать. Мин хәзер юлда шәһәр эчендә бик күп йөрим автомобиль белән и мине теге машинада йөргән кешеләр игътибар игътибарымны җәлеп итә. Шуларның берсе булып беренче категориясе ул әле гараждан бер 15 ел торган Тузаны да кагылып бетмәгән машиналарны апчыккан пацаннар. Алар, әлбәттә, егетләр түгел, ә пацаннар. Алар машинаны алып чыкканнар, артына ябыштырган Алла сакласын дигән наклейка, ә алда тора беренче хуҗадан калган иконкалар. Мин менә шул машиналарны күрәм дә, мин Мин шул машиналарны күрәм дә, минем башка шундый уй килә.

Аерым торыйк. Теләче пацаны. Инде э, жюри әгъзаларына сүзне җиткерәбез. Э, берничә сүз. Булат Байрамов, рәхим итегез. Фидарис, зур рәхмәт сиңа. Әйдәгез, бөтен зал белән бер рәхмәт әйтеп кул чабыйк әле. Э, бу проектны башлап җибәрүендә ул зур батырлык сыры, һәрвакыт беренче ачкан кешегә ул каушата да. Синең каушавың сиздерде. Э, табигыйлык җитмәде миңа калса, абылай син молодец һәм инде бик кыска тоттың, кыска тотарга тырыштың. Өйрәнгәнсең, күренеп тора, ләкин э, җиренә җиткеребрәк өйрәнеп бетермәгәнсең кебек миңа калса, өйрәнергә тырышкансың. Миңа калса, шуның да сиңа табигыйлек кенә җитмәде бераз. Һәм э, тагын бер генә э, минем замечание дип әйтик инде, ул да булса кеше каядыр инде ишетелгән фразалар ишеттек без синдә, ул да булса менә соңгысы бергә торыйк, айрым э, бергә булыйк, айрым торыйк дигән. Ул синең генә яраткан фразаң түгел, бик күп кеше яратаны сөйләргә. Э, гомумән стендап сөйләгәндә үзеңнең юморыңны сөйләткән, үзеңнең кыбылырга тиеш. Үзең тудырырга тиешсең син аны, әлеге юморны. Сөйләштекме? Абылай, молодец. Э, миңа калса әле башкалар да үз фикерләрен әйтерләр. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт Булат Байрамов. Э, микрофонны бирәбез. Фәниз әфәндегә, Фәниз Җихан ша кул шау алга. Рәхмәт, рәхмәт Фирдүс, чынлап та беренче сөйләгәндә ул каушау табигый. Мин моңа күземне йомам, чөнки аның урынына бүтән кеше чыкса да шулай каушар иде миңа калса. Э, иң ошаганы миңа менә үз-үзенә булган ирония белән башлап җибәрү. Ул бик күп кешеләргә дә хас түгел сыйфат, шуңа күрә бу сыйфатның өстендә тагы да бераз мин телим, тагы берничә фраза өстәвеңне, ә миңа калса, болай әле үсәргә мөмкинлек, шомартырга мөмкинлек бик мөмкинлекләрем бар һәм уңышлар гына телим киләсе чыгышларыңда. Бик зур рәхмәт, Фәнис әфәнде һәм Зөлфия ханым, сезгә. Фидарис, әлбәттә, менә шушы сәхнәгә менәр өчен зур батырчылык кирәк. Егетләр дөрес әйтте. Мин аңлап бетермәдем. Син әллә юаш егет образын башкардың, әллә син сүзләрен бик ятлап бетермәгәнсең, шулай бит? Яңа язылган әсәр, шулаймы? Дөрес аңладыммы? Менә шуңа күрә киләсе чыгышларыңа сүзләреңне ятлабрак кил. Күбрәк, күбрәк сөйлә.

Хәр сүзеңдә юмор, менә бу әйбәт. Әле зур йолдыз булгач, микрофонны ничек чыгарырга аптырап тордың бит. Карап үзең нә көләргә язсын, синнән юморист чыга. Беренче шушы сәхнәгә менеп чыгыш ясаган егетебез Фидарис Тимербаев булды. Юмор эстафетасын дәвам итәбез. Киләсе егетебез Түбән Камадан үзе Ильфат Нуруллин каршы Мин Ильфат һәм мин татар. Настолько татар, минем даже битемдә Татарстан картасы бар. Әле күземә нәрсәләр әле. А, күкмара икән. Менә яратам хатын-кызларны.

Безнең бер озын малай бар. Шуны базарда очраттым да хатыным, хатынымның туган көне ди. Э, чәчәк бүләк, бүләк итәсе килә ди. Мин әйтәм, кит аннан, башыңа тай типкән мәллә дим. Теге чәчәк бит ул, тиз шиңә торган нәрсә. Ә кыз хатыннар тиз шиңа торган нәрсәне яратмый дим. Мин бит теге уйнап кына әйттем. Теге дурак ышанып, теге хатын кызына уклау белән киткән. Әле җитмәсә тагын истәгән. Теге Сиңа чәчәк бүләк итәсе килә иде дип, тик бары егетләр туктаттылар. Синең кыз хатының Э, тиз шиңа торган нәрсәне яратмый дип шул уклау белән хатыны үзенә ике бүләк иткән каршы берсе гематома икенчесе сотрясение менә хатын кызларның һәрбер сыйфаты сыкланыч бит әйтик менә тугрылык Тугры, тугры бит, этне тугры диләр. Ерунда. Кыскатын 100 тапкыр эттән дә хужырак. Ну, то есть, лучшырак. Менә менә идән чыгып киткәндә этеңне идә калдырсаң, ул сине артыңнан артыңнан егерми. Ә хатын минем дус малайның хатыны белеп тора бит балыкка барганын мужигының. Тик ул бары сине елга буенча эзләми. Ул туп-туры без утырган пивнушкага килеп керә бит. Хатын-кыз булу бик авыр икән. Менә аларның җилкәләренә күпме авырлык төшә бит. Менә ир егетләр теге көне буе берәр кием алыр өчен көне буе кибетләрдә йөри аламы? Ә хатын-кыз Хатын-кыз кесәсе тулы акча, кибет тулы кием. Тик ул бары көне буе йөри-йөри дә бер нәрсәсез кайта. Хатын-кызлар ничек бит инде теге берәр нәрсә ошаса, ул бит теге кибат дип алмый. Ә берәр очсызрагын эзләсә, Ул барыбер аңлый, чөнки ул очсызрак. Э, менә сез елмаясыз бит инде, көләсез. Дә. Э, кайберләр бит инде теге төрлечә көлә. Кемдер чын күңелдән көлә, төрлечә була бит. Кемдер теге культурны көлә бит теге минем кебек мәшла. Шулай дип. Кайберләр теге бигрәк сәер көлә бит. Мин аларны режим без звука дип айтам. Дип башлай. Мин Шулай дип теге аларның нәрсә эшләгәннәре котрак ишетелә көлүгенгә караганда. Теге әйтерсең, баларның көлүләрен күрше бүлмәдән тыңласаң, теге глухонемойлар сугыша дип уйларсың. Менә хатын-кызлар, хатын-кызлар ил патшалары булса,

Ну, өйләнгәч бүтәнчә сөйләшәсең инде. Жюрины тыңлап узабыз, Булат Байрамов. Рәхмәт егез. Рәхмәт синам. Э, инде башта әйтим, мактыйм, молодец, булдырдың. Э, Ниндер сөйкемле сиягең бар, әллә сөйкемле э, шул шрамың, мин нормальный, яме. Синең текстың күбрәк тәрҗемәгә охшаш каядыр. Үзең бик үк тудырмагансың кебек. Тудырсаң да кадер бер 30% синеке, 20 сәйдә дөресен генә әйтик, 70% кадер алынган. Русчадан тәрҗемә кебек сизелә. Э, чөнки җөмләләр төзелешендә дә бар ул э, сиңа минем бер э, киңәш ул да булса менә текстыңны төзегәч кемгәдер күрсәтергә кирәк берәр татар филологына күрсәтеп алырга кирәк синең барысы бик яхшы булачак синнән юморист чыгарга тиеш минемчә илфат сөйләштекме һәм теге бит бит бит дигән паразит сүздән котылырга кирәк Сугран минем булды, рәхмәт. Киттек. Э, Фәнижи ханша, сезгә сүз. Э, чынлап та менә Илфатка мин э, актер осталыгы буенча шуны гына киңәш итеп әйтәсем килә. Э, булырга тиеш менә энергетический подача дигән әйбер бар. Һәрбер теге ата торган фраза алдыннан мин аңа киңәш итәм люфт пауза алырга, Һәм әйбәтләп менә шушы фразаны ачыктан-ачык әйтеп бирергә һәм монда җөмләдәге ишекләрнең зинхар өчен дип әйтәм, ахыргыларын йотма, аннан соң буталып калабыз, нәрсәнең кайсы килештән кайсы чыгышка барган. Шуңа күрә җөмләнең сүзенең ахырына хәтле камил итеп әйтеп бетерсәң, синең бөтен, миңа калса, мәзәкләрең дә менә дигән булыр, ди. Рәхмәт! Миңа нишләптер, беләсеңме нәрсә тоелды? Син кайбер. җирләрдә үз юморыңнан үзең ояласың кебек тоелды миңа. Теге үзеңә дә кызык түгел кебек шикелле тоела да, аннары тиз генә уздырып җибәрик әле, киләсенә барабыз дигән кебек. Менә Фәнис дөрес әйтте, син ашыгып-ашыгып тизрәк ахырына җитим дип сөйлисең кебек. Әз генә шундый кабалану бар. Шуңа күрә аерып темаларын аерып сикереп-сикереп барасың, менә шунысы бар. Калганы шәп, әйбәт, молодец. Бик зур рәхмәт, Зульфия Вәлиева. Гамил Асхат улы, төп сүзләр сездән. Текстны яхшыртырга, әнә Фәнис абыең дөрес әйтте, чынлап та әзрәк сүзләрен әйтеп бетермисең. Без ишетми калдык үтә дә китә шуңа күрә тырышырга синдә энергетика күп михаил сергеевичта кебек меткаң бар сине сразу таныячаклар Ильфат Нуруллин Түбән Кама Меню Мари шоуның шушы сәхнәсенә менәргә ашкынып торган кешеләр бик

То есть минем балаларым сразу серб булып туула. Имя, иң әйбәт имя минем э, малаема была Гжегош. Гжегош Сухробович, әйме? Шундый сербский футболист, әйме? Хәм, э, давайте представить итәбез, да, э, мин хатын алдым, Гжегош э, туылды, хәм хатын аш салды, э, ипине кисте, Хәм пычак пычак тотып, Гжегошны чакырырга чыкты подъездан. Хәм хәм кричит: "Гжегош!" дип. Шул минутыда бар бар бар кешеләр разбегаться итәләр. Хәм мин Хәм мин авылда яшим, хәм мин э, урамның уртасында яшим. Потому что э, урамның өстендә яши э, абзый Мударис исемле.

Сухроб һәм Мударис юбилей. Блин, кая мин килеп җиттем? Һәм безнең авылда бар сельсовет главасы. Э, кайсыны без э, хуҗа дип атыйбыз? Юк, без э, бар, бар кешене дә хуҗа дип атыйбыз, кемдә бар Nissan Qashqai. Һәм без авыл малайлары бик батыр без. Потому что бездә туалетлар, бәдрәфләр э, тышта. Һәм э, һәм авыл бәдрәфләре ул монатик концерты сыман. Анда озак утырырга ярамый. Һәм безнең авылда күп модниклар, модниклар күп. Һәм бер тапкыр э, авылда барам,

Сухров Шукуров исемле егетебез чыгыш ясады. Жюри сезнең э, фикерләр, сүзләр, рәхим итегез. Булат Байрамов. Рәхмәт. Сухров, молодец, чыгуыңа, э, чыгыш ясауыңа, татар телен э, белмичә торып, шулай татарча вата җимерә сөйләү ул инде зур батырлык миңа калса. Э, син русча бик яхшы э, сөйләшәсең шулай бит дөрес әйтәмме син бу әйберне ничектер русча сөйләгәнсең кебек каядыр һәм инде алгансың да татарчага тәрҗемә иткәнсең иткәнсең микән гомумән әллә э, монда тәрҗемә иттеңме син аны мен аңламыйча калдым сиңа шул киңәш менә мин әле генә әйткән идем бит анда илфат кайме табасың берәр филолог түлисең белмим ничә сум Бәлкем үзебез ярдәм итәрбез, безгә мөрәҗәгать итсәң була. Һәм ул текстны инде тәрҗемә итеп татарчага яхшы сөйли белергә кирәк. Мин сөйләгәнне аңладыңмы син, апаем? Ә? В общем, син аңладыңмы? Переведи, пожалуйста. Надо заплатить Булату, чтобы он это... Сөйләшербез сәгатен. Алла аңлады. Фәнис Җиһанша. Миңа Сухоровның күзләре шады бик тере. Миңа калса, ул теге үзенең кызык сөйли торган сүзеннән ниндидер үзенә булса да ямь табырга, тәм табырга тырыша. Башы бик әйбәтле башланып китте балалар. Мин көттем иде шул балалар темасын тагы да аны үстерер, үстерер, үстерер дип. Ләкин авылга кайтып, ике авыл арасында Wi-Fi-лар белән, өст белән түбән оч арасында буталып калды. Шуңа күрә менә синдәге мин теге үсешне тыймадым. Әгәр дә стартың әйбәт алган икән, ул синең арасында очып барырга тиеш һәм әйбәт итеп нокта куярга кирәк. Ә болай үзеңнең типажың, ниең, сәхнә өчен артка китеп бетсәң дә, алга чыгып бетсәң дә, синдә ниндидер менә тере, эмоциональный, шушындый органический үзеңнең тотышың бар. Шул, рәхмәт сиңа. Фәнис әфәнде, балаларны укытып булса да бетерергә кирәк, и, менә Казанда. Рәхмәт. Зөлфия Вәлиева. Сухруб. Сухруб. Сухруб. Бу исем бик озакта минем исемдә калачак, хәтердә калачак. Гомумән алганда, менә шундый сирәк исемле кешеләр, алар бик зур уңышларга ирешәләр, Сухруб. Синең сәхнәдә басып торырга теләгең күренә. Син сәхнәне яратасың, сиңа сәхнәдә басып торырга ки ошый, ошый, әлбәттә. Шуңа күрә мин сиңа зур уңышларга ирешүеңне телим. Молодец! Һәм сүзне жюри рәисенә бирәбез. Гамил Әсгадулла. Сукуров, синең фамилияң дә кешенеке сыман түгел бит. Фамилияң каян килеп чыккан? Син нинди э, милләттән? Дөресен генә әйткәндә, туганым. Милләттән үзбәк. Үзбәк? Ә, Бу Таҗикстанда туган. Сиңа молодец, менә шулай тырыша-тырыша татарча сөйләвең өчен, чынлап та мин Фәнискә кушылам, синнән ниндидер энергетика килә име? Син даже балыктан кайтып теләченең авыл икәнен онытучылар да төзәтәсең, импровизация бар. Шуңа күрә, әни, э, сиңа уңышлар, тырышырга гына кирәк. Әлмә чыгыш ясады Сухром Шукуров. Булдырды егет, бик зур рәхмәт. Ә хәзер сәхнәбез түренә чыга Түбән Кама егете Рамил Давыдов. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Минем исемем Рәмис, миңа 24 яшь. Мин сезгә Түбән Камадан кунакка килдем. Бүген инде сезнең белән әз генә үземнең проблемалар белән бүлешеп китәсе идем. Теге Менә карап торасыздыр инде теге кыяфәтем белән бик чыкмагач, миңа кызлар белән танышу авыррак. Шәһәрдә үскәч инде теге татар акценты да ныграк булгач, урыс кызлары белән танышуы бигрәк тә авыр. Мин аларны теге көч белән дигәндәй дә ала алмыйм, чөнки алар миннән физик яктан да көчлерәк, үләксә булгач шул инде ул. Ләкин моңа карамастан мин югалып калмадым, мин кызлар күңелен инде теге музыка аша яулап алырга булдым. Юк, мин теге сезнең уйлавыгыз буенча гитарада уйнарга өйрәнмәдем, мин курайда уйнарга өйрәндем. Дөресен генә әйткәндә, минем иреннәремә кагылган бердән бер әйбер шул курай булып калды да инде. Менә кызлар белән авыр дигәндә инде моңа инде э, әтиәнеңнең дә йогынтысы дигәндер. Хәзер аңлатып китә, менә минем әтиәни алар чын дискриминаторлар. Әгәр дә мин өйгә менә урыс кызы алып кайтам икән, алар мине шул ук моментта өйдән куып чыгарга әзер. Менә минем уйлавымча, алга таба шушындый дәрәҗәгә килеп җитәчәк. Менә хәзер күз алдыгызга китерегез. Апкайтам икән мин өйгә ике кыз. Һәм әти-әни белән таныштырырга тотынам. Әти-әни, исәнмесез? Бу Леночка. Ул безнең мэрыбызның кызы һәм без сезне үзебез белән алабыз да Майамига яшәргә күчәбез. Әмма бүтән вариант та бар. Бу Гөлүсә. Ул эчә, ул тарта һәм мин аны әле генә бар дилдән җолкып чыгардым. Беләсезме әнинең җавабын? Зөлфия балакаем, әллә тәмле исләр килеп тора кырыеңнан гаиләбезгә рәхим ит. Чынлап, менә шулай булачакты. Инде менә э, әйтеп киттем инде татарлар дип инде минем өйдә әти белән әни генә татарлар түгел, минем өйдә хәтта хайваннар да татарлар. Чынлап, кайсы бер вакытта менә Мәче аяк арасында буталып йөри ул теге мәүләр дип сузып җиппәрмәсме, чынлап. Менә инде берсендә теге хәзер яшьләр мине аңнар, э, әтинең машинасын алып торган идем. Шәһәрдә бит инде менә теге урыс кызларын бит инде рус шикулиларын дип әйтим машинада эләктерү җайлырак бит инде берсендә мин дә инде шуны шәп кенә формала Людмила исемле бер кызны машинага утырттым инде карап утырамын гәрме әйтәм бу точно төнлә минеке булачак дип инде теге полный романтика өчен булсын өчен музыка кушып җибәргән булдым беләсезме нәрсә уйный башлады Зәңгәр күлмәгеңне киясең дә, дип Илһам Шакиров сузып җиппәрмәсме? Людмила миңа бик шомлы гына итеп карап куйды инде, мин бит инде теге «Это машина не моя, это машина моего отца, это он закачал все песни» дип алдаласам да була иде. Ләкин юк, мин дә бергә кушылып сузып җиппәрдем. Аннан соң инде аңлагансыздыр, минем кураемда тотылмыйча кала, ярар, әйдәгез бүтән чалмага күчик. Менә хәзер э, Мин э, сезгә менә проблемаларым турында сөйләп киттем инде, әзрәк телевидение темасы турында да сөйләшеп китәсе килә. Менә мин иң яраткан телевидение минем өчен ул татар телевидениесе. Ә инде иң үзелеп үзелеп яратканы ансы татар теленә тәрҗемә ителгән бразил сериаллары. Менә дуслар, хәзер аңларсыз, күз алдыгызга китерегез, сез хәзер менә инде Рио-де-Жанейро уртасында чиркәүдә басып торасыз. Сезнең тирә-ягыгызда теге шәмнәр янып тора, бер заман чиркәү ишеге ачылып китә, ә монда кап-кара чәчле шуны чип-чи татар егете Мануэль Барбоза атлап керә. Бу теге изге әти янына бара да инде, тәресен тотып, чукынып, изге әти, мин өстемә бик зур гөнаһ алдым бит, ди. Минем уйлавымча, менә иң зур гөнаһын шушы чипчи татар егете әле генә майтарып чыгарды. Бу инде иң кызыгы түгел, иң кызыгы алга таба башлана. Изге әти бит инде теге урысларның бар бит инде кабина для отпущения грехов дигән урыннары кулыннан тота шунда апкырып китә. Болар ике кабинкада утырып нәрсәдер татарча сырлый башлыйлар. Дөресен генә әйткәндә, ике татар абыең кабинкалар аша татарча сөйләшеп утырганы мин Сабан туйда соңгы тапкыр күргән идем. Менә, дуслар, мин сезгә бик күп проблемаларын сөйләп киттем инде. Моңарга карамастан мин татар булуым белән горурланам, чөнки татарлар арасында бит инде шундый э, атаклы кешеләр бар. Менә җыр дигәндә инде ул Илхам абый дибез, Салават абый дибез, э, спорт дигәндә инде Зинутулла Хайдарович, э, кино дигәндә инде менә урыслар арасында да Марат Башаров дигән танылган шундый дусларыбыз бар. Менә бер секундка гына темамнан күчеп торам, дуслар, сез бер кашанда игътибар биргәнегез юкмы? Юкмы? Нигә менә татарлар ризыкны бер инде геометрик фигура формасында ясарга тырышалар? Менә уйлап кына карагыз, бәлеш инде ул теге түгәрәк дип әйтим инде, өчпочмак инде ул теге урыслар әйтмешли треугольник. Чәкчәк инде ул теге конусообразный. Әйтимени өчен, чөнки Пифагор абыегыз да татар булган. Рәхмәт, дуслар, милләтегез белән горурланыгыз. Булат Байрамов, рәхим ит. Рамис, бик-бик зур рәхмәт сиңа, молодец, монда инде мин күреп торам, әзер стендапер. Э, бәйләнер урын юк, мин э, әйтеп э, узам, кай җирләрең бик яхшы килеп чыкты, курай вообще мощно булды. Кымган әйбәт, сабан туй яхшы, һәм инде менә соңгысы нәрсәле синең? Сезон үзне Пифагор менә әйе. Иң ахырда менә шулай яхшы тәмамладым. Бу фразаларны мин ишеткәнем юк, бу юморны ишеткәнем юк. Син молодец. Барысы да камил, барысы да яхшы. Рәхмәт, яме. Фәнис Җиһанша, чынлап та менә бу миңа калса алдагы чыкканнарга һәм киләчәк чыгышларга да үрнәк менә ниндидер шушындый бер формасы бар. Ул әйтте, заявка формасы булды, проблемалар диде. И чынлап та без монда ишеттек нинди проблемалардан тора аның бүгенге көндә чыгышы. Э, сериал миңа бик ошады миңа калса менә шушылай хосе андресларның татарча сөйләшүе все булды рәхмәт бик зур иң мөһиме шунысы зөлфия вәлиева рәмис бик сөендерде телең әйбәт күзең тере шундый сиңа карарга рәхәт энергетикаң бар ләкин син әз генә кабаланасың әз генә ашыгасың Ашыкма беркая да, ләззәтләнеп, тәмен белеп сөйлә барысын да, яме? Киләчәгең бар бу жанрда, Аллага шөкер. Рәхмәт! Хәзер инде тыңлап узабыз, син мунча ташына алалармы сине, юкмы? Э, жюри рәисе Гамил Асхат улы. Рәхмәт бик зур. Э, якташ молодец. Чынлап та э, беренчедән Мин сиңа әйтерем, синең э, телең чиста, сине бүген үк радиога утыртып сөйләтергә була. Бер хәрефне дә бер э, авазына төшеп калдырмыйсың. Бу эстрада бик кирәк әйбер. Тел ишетелә, бөтен нәрсә тавышың матур. Шуңа күрә э, инде коллегалар әйтте, тема турында шуңа күрә тырышырга, Түбән Камада юмористлар күп, шуңа күрә безнең кайда эшләгәнне беләсең, кил. Ана Илгиз монда, танышырбыз, әйтәрбез. Рәхмәт сиңа бик зур. Син юморист. Рамил Давыдов, Түбән Кама. Бик зур рәхмәт энекәш. Иң ахырдан калган барлык катнашучыларны тыңлап, хәзер инде үзенең юморын сезгә бүләк итәсе егетебез Чаллы егете Азат Газизов. Э, дуслар, сәлам, минем исемем Азат һәм мин Чаллыдан һәм мин татар малай. Инстаграмдагы блогер түгел, Алла сакласын. Менә Казанда укыганым һәм тулай торакта яшәгән идем. Хәм анда Африкадан килгән егет белән танышып киттем. Хәм аның исеме Кладос иде. Хәм мин аны татар теленә өйрәттем. Хәм беләсезме, мин аңа нигә сүзен бер атна буе аңлаттым. Безнең диалог ничегрәк уза иде, мин аңа әйтәм, димәк, Кладос, бүгенге безнең сүз нигә? Ул миңа, what? Мин айтам, what, what, салават. Менә шулайрак диалог уза иде. Без белән чынлап та дуслашып киттек һәм мин аны үзем белән авылга алган идем. Мин һәм әби аны күргәч, беренче чираттан аны мунчага җибәрде. Димәк, без Кладос белән киттек мунчага, име Кладос шишенде һәм мин куркып чабып киттем. Ник нигә ул үзенең тәресен салмады? Менә дуслар чынлап та күп име минем һәм алар арасында нигәдер американ юк. Һәм мин уйлап-уйлап утырдым һәм минемчә ул да инде Рәсәй белән Америка арасында кызган мөнәсәбәтләр өчен име? Менә нигәдер уйлап утырдым һәм кызыксынып киттем һәм шуңа күрә Америка коралларын өйрәнә башладым һәм дә инде Рәсәй кораллары өйрәнә башладым. Һәм беләсезме, Америкада шундый тенденция бар име? Аларда мощный кораллар һәм мощный исемнәр. Менә, мәсәлән, аларда бар Apache, аларда бар Dark Shadow, аларда бар Avenger. Ә менә бездә нәрсә бар? Бездә бар Катюша, Бездә бар ракета, акация, пион, хризантема, искәндәр. Һәм менә Беләсезме, дуслар, уйлап киттем име, менә әгәр дә Америкада сайлауларда Хиллари Клинтон җиңгән булса име, без аңа бүләк иттереп букет җибәрер идек. Ул букетта булыр иде акация, пион, хризантема, һәм дә инде ул букетны бүләк итер иде Искәндәр. Наилевич. Әйе. Ә, менә дуслар, беләсезме? Менә тулай торакта яшәгәндә, әйме? Анда бик төрле милләтләр яши иде һәм минем шәһәр милләт ул үзенчәлекле. Менә мәсәлән, әрмәннәр менә дигән шашлык пешерә иде. Менә әзербайҗаннарның, әйме, Тел йотарлык плау иде. Ә менә без инде татарлар бөтен халык белән дә дус яшибез. Рәхмәт. Азат Газиза. Яршалы егете бик зур рәхмәт Азат э, чыгышын тәмамлады. Булат Байрамов, сезне тыңлыйбыз. Зур рәхмәт. Башта зур рәхмәт әйтик э, Азатка. Азат Синең юморың бар. Менә әгәр дә чагыштырып әйтсәк, Рамис белән, әйме? Рамис э, әлеге стендап юморың дип әйтик инде, җиденче катында булса, син каядыр дүртенче, бишенче катта менеп барасың. Менеп барасың дөрес юнәлештә һәм синең юморыңда шулай ук тәрҗемә сизелә. Э, Русчадан син боларны ничектер русча сөйләгән кебек каядыр һәм татарчага тәрҗемә исә- э, иткәнсең һәм сиңа моны Бик яхшы тәрҗемә иткәннәр, син өйрәнгән текстны, син тырыш җегет, тырышлыгың сизелә. Э, син үзеңне яхшы хис итәсең сәхнәдә, сәхнә синеке. Э, ул шулай ук сизелә, бар харизмаң, э, бар үзеңнең фразаларың. Һәм кайсы бер юморлар яхшы килеп чыкты татарча. Ләкин кайсы берләре менә югалып кала. Без нәрсәдер көтәбез, менә, ә, менә хәзер була дип, ләкин ул бер Көтелгән ни бер нәтиҗәсен бирми нигәдер. Шуңа күрә шомарга кирәк, остарга кирәк. Э, миңа калса, син юморист, синең барысы да алда яхшы килеп чыгачак. Фәнис Җиһанша. Ие, Азатның миңа юморы бөтенесеннән дә аерылып тора, аның ниндидер менә интеллигенция хас дип әйтимме соң инде шундый, тотнаклылык хас дип әйтимме инде аның үзенә күрә шундый рамкаларга куелган, һәм ул менә шушы рамкаларда бик э, гади, Үзенчәлекле генә чыгыш ясады, миңа калса, нәкъ менә шушы якта эшләсәң, нишләп әле син әле сигезенче катына да менмәскә. Рәхмәт, үзенә күрә йөзең бар, почеркың бар, монсы инде ярылып ята, шунсы өчен дә сиңа бик зур рәхмәт, Азат. Зөлфия Вәлиева. Азат, син дә беләсеңме, ниндидер үзенә тартып тора торган ирләр энергетикасы бар. Менә шунысы әйбәт. Синең тавышың бик матур. Син заманча сөйләшәсең манераларың белән, ләкин миңа калса, мин ниндидер үзеңә үзең сокланып йөргән кебек тоелды. Шуңа күрә мин күбрәк текстның мәгънәсеннән, мәгънәсе өстендә эшләргә киңәш бирер идем. Яме, син күбрәк менә текстның мәгънәсенә кереп эшлә әле сәхнәдә, үзеңә үзең сокланып йөрмә, яме? Калганы барысы да әйбәт. Жюри рәисе Гамил Асхадулла. Рәхмәт. Менә ничектер уйлап утырдым мин, э, ничектер татар стендапының бер китабы сыман шуны актарып утырган кебек тоела. Бүгенге мин юморист проекты һәм синең битне ачтым, матур карарга приятно, заманча, Фәнис туган әйтмешли. Менә шушы э, чыгышыңны әбиләр тыңласа аңламый, чөнки бу заманча яшьләр өчен Менә бу проект именно яшьләр өчен эшләнә. Шуңа күрә чынлап та интеллигентны әле күп кеше белмидер, белмәгәндер. Менә бу чагыштыру Америка белән безнең исемнәрне матур, матур, әйбәт, күңелле тәрҗемә итсен. Башы бер нәрсәң дә җиңел түгел. Шуңа күрә Татар стендепы булыр, юморы булыр, шуңа күрә эшләгез, молодец. Азат Газизов, Яршалы егете, рәхмәт, бик зур. Син юморист. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле Э, тамашачыбыз. Шуның белән хөрмәтле дуслар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә. Тагын бер тапкыр зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Генераль спонсорыбызга Стомус теш хастаханәләре Челтәренә кул чабып алыйк әле. Аларның вәкиле монда. Э, Энҗе Нармаева, сезгә сүзне бирәбез. Сезгә ошадымы? Әлбәттә, ошады. Э, бик зур рәхмәт шушындый кызыклы, э, шатлыклы чара өчен. Без бигрәк тә генераль партнер буларак катнашуыбызга бик шат.

Булат! Булат! Тор инде! Нурзидә аба көтә бит! Мин анарга сөйлим, сез нәрсә дә аңламадыгыз. Бу минем балам, минем хатыным эштә. Ул мине тыңламады, пакетлары белән кыйный башлады. Бары тик Мәйдан каналында өр-яңа тапшыру Мин юморист.